Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom ma' Anna Vassallo, edukatriċi li ħadmet fuq Koċċ Kliem, app Maltija li tgħin lit-tfal jitgħallmu l-Malti permezz ta' sekwenzi ta' konsonanti u ta' vokali. Proġett Koċċ Kliem huwa proġett diġitali. Inħass il-bżonn għal dan il-proġett għaliex jiena meta kont ngħallem Year One, Meta ħadt il-Year One fil-verità bdejt inħoss li hawn nuqqas ta' riżorsi bil-Malti għat-tagħlim tal-qari bil-Malti f'dak iż-żmien qed ngħidu snin ilu. U għall-bidu kont ikkrejajt riżorsi fil-kitba ġifieri bil-miktub u mbagħad matul iż-żmien meta beda jinħass iktar qisu l-enfasi fuq l-affarijiet diġitali fit-tagħlim tagħna ħassejt dik ix-xewqa li dan il-materjal ngħaddih ukoll lil tfal b'mod interattiv għaliex ċertu tfal forsi għalihom il-kitba, l-ktieb huwa daqsxejn ta' sfida, lura meta jaraw l-istess kitba b'mod diġitali forsi iktar jitħajru jaqraw. Koċċ Kliem fil-verità huwa ġabra ta' kliem maqsum f'sekwenza li jibda minn kliem żgħar b'żewġ ittri bil-Malti, li jibda b'dawk li huma konsonanti vokali b'żewġ ittri, jibqa' sejjer sa kliem b'ħames ittri, li huma l-iktar kliem komuni li jiltaqgħu miegħu dik l-età tal-tfal tal-Year One. Huma abbinati wkoll ma' karattri, jiġifieri kull sezzjoni hija marbuta ma' isem ta' karattru, Per eżempju, jiena f'kliem li huma per eżempju bi tliet ittri, għandna l-karattru ira li fih tliet ittri wkoll biex it-tfal dejjem qed jabbinaw ma' xi ħaġa karattru ħelu. Il-format diġitali ovvjament ħa ħsieb ukoll li l-preżentazzjoni tiegħu tkun adattata għal dawk it-tfal li jbatu daqsxejn biex jaqraw, min-naħa tal-font, jiġifieri tat-tipa li hija tinqara sewwa, il-background, l-isfond huwa wkoll tajjeb adattat għal dawk it-tfal li huma għandhom id-dislessija għaliex il-kuluri mhuwiex huma adattat għalihom u minbarra hekk ovvjament hemm ukoll il-ħsejjes, il-vuċijiet, jiġifieri dawn il-kliem għal dawk it-tfal li forsi qed isibu daqsxejn problema biex jaqraw weħidhom, Is-software, il-programm, fih ukoll il-qari ta' student, ta' tifla li qed taqra hi stess dawn il-kliem u qed tagħti toffrihom bħala modell. Ik, ik, lqa, la, ikla. Mala liema jista' jintuża bħala mudell fil-klassi, jiġifieri ta' qari. Jista' jintuża wkoll bħala xogħol għad-dar li tista' l-għalliema toffrih bħala xogħol addizzjonali għad-dar biex it-tfal ikomplu jaqraw u jipprattikaw dak li jagħmlu fl-iskola. Tista' wkoll tintuża minn għalliema, minn LSAs li forsi għandhom dawk it-tfal jistgħu jgħinuhom b'mod individwali, jistgħu jaħdmu magħhom ukoll b'mod individwali. Tista' wkoll tintuża minn għalliema komplementari li jkunu qed jgħinu lil dawn it-tfal li forsi jsibu diffikultà fil-qari kemm fl-età ta' ħames snit snin, jiġifieri fil-Year One u kemm iktar 'il quddiem imma li għad għandhom diffikultà fil-qari. Kulħadd jista' jiddownlowdja b'xejn, din hija, huwa proġett iffinanzjat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Jista' jitniżżel b'xejn minn fuq Google, minn fuq pjattaforma tal-Android, jiġifieri jista' jitniżżel minn fuq il-Play Store. Kemm jinkiteb jiġifieri t-titlu Koċċ Kliem u jista' jitniżżel dan is-software. Fil-fatt jeżistu żewġ verżjonijiet, teżisti verżjoni waħda li jinqraw, jiġifieri l-kliem huma l-istess imma l-mudell ta' qari li qed jinstema' wieħed minnhom jinqara ittra ittra b'mod fonetiku u l-ieħor jinqara bis-sillabi għaliex nafu li hawn ċertu skejjel forsi li jippromwovu ċertu metodu u skejl oħrajn li jippromolvu metodu differenti għal huwa adattat għal żewġ tipi ta' tagħlim u għal taħlit ukoll minn dan it-tagħlim.